Kero kende iga nakwanera abagetutu buna bagerire enyamira yagure ense ase amagenderero. Rero ase evidio ende tokwanera Abaamerika, Abagusii, Abakenya bare Amerika. Abangwana aba more Amerika, first of all tiamanyire chingaki echikobatebia ng'a more exposed gochia ase chisystems chigokora egasi. Inwe na abanto momaete ng'a amache nabo agoika kera omochie. Obochafu nabo eserekari ekorusia kera omochie. Chisukuru nabo chikoba chingiya chiagachire chionsi pi. Inwe momaete chipara nabo chikoagachwa chibe chionsi pi! Momaete ng'a kera omonto nabo akore egento keramoakane. In short, chisystems more exposed nachirochio na echingiya chiakorire egasi ase eng'encho y'obogambi obuya. Ndeto tobwatane kabisa. Mwaimokire, engaki echikorwa botambe.

Abange babo basoa ebirogo ime. Imagine, baira. Ntaete koira chingaki echi kobasaba ng'a, omoyo oyio mogotwara kobasupport ebiongozi ebi bigocha ase more ng'a tokonye. Ikaransa nse sign nabarabwo y'agreement. mwabatebi ng'a ki bo- ki tokobakonya, chibesa echi tokobera mokore ecampaign, tari mokoira mochie koibera abagusii baria motagete tokonye. Bagosoa iga aria, mwasenie agreement, egere mwa follow up chisystems chia goaka. Onye na egavana mwaelcti, mwanyea ebesa, tiga yabatebia naki egokora, momotrust. ekero chibesa chiria mokobaa chiarete obo, yaani chiarete eng'encho, chiatwara eng'encho ase omogusii o kawaida. Mogosapoti omonto, mobwate ekerengo ekiya, ache gusii igaa, achenchie gusii, omanye koimoka ochi koiba chibesa chia abagusii. Naende ninwe momokorente chibesa chia ecampaign, yaani omanye gochia koiba chibesa chinde chia abagusii, tekoba buya, tari buya. Abaamerika bono kaba very keen, abanto ki bagocha tiga babashwe naki ee chibesa echi twakoeire oko chiokore ecampaign, kera kwairire. Gekora bono iga, sukuru nchire koagachwa, para nchire koagachwa, masomo tari buya, mariogo tari nyagitari, ambulance nchiicho, kende nkeiyo gekogwaka, oratebe ng'a ekiongozi gete giakorire nere egento ekemo to completion, the entire Gusii, the entire Gusii. Bono Abaamerika abanto ake bagocha batebi ng'a we want to see the systems chire US chigochaka kogusia. Tilasima chicounty chinde chikore, kegochaka kogusia. Tiga tore chisystems chia education, chisukuru chikoagachwa, chipara chikorosiwa, ebinto ebi bigokorekana gusii ekeroraa ngokonya more sana abiongozi ebi, ngobakonya more sana. Igaa tiktok igaa youtube I mean tari tiktok youtube eyane, abaamerika nabo bakowochi kabisa, abande bagosubscribe korwa narenge abanto batano mpaka bono bagase na osubscribe, abande bang'akire esimi bansemia ase amang'ana buna arenge buna are buna are korwa are. Abande baimoka. bantomera chividio bandera rora oyo ominto are gokwana, koranga analysis igoro y'egento ekio. Abande bantebia matiang'i aya mbogokora motebie agende iga, abande bantebia ng'a omogabana toganeti nyamira mpaka abe oiga na iga na iga. Abande baimoka bantebia mokwa gwakwanire mono koim- kwaumirie omonto buna ensetu eeh edore eye. Nywera amache. Nimanyete bono after evidio eye, naro nere ogoteba ng'a mokwa bwate edola, nywera amache. Igo mwabeire mogonsapot sana. Nimanyete exactly esababu ekogera mogonsapot, na ase eng'encho emessage togopass igaa, tari ng'a mokwa is the best person, ase eng'encho emessage togopass igaa. Nimanyete ekerengo kiaino na okorora amang'ana agagochenchwa gose ekero mokong'akera esini ngotegerera nde. Nkoigwa onde buna mogokwana, omonto akobore kabisa ng'ika ase nyamira, ning'ika iga ase ne nyamira. Omonto oira chingaki chiaye gotiga korara origereiri buna juzi nakererwa na very good doctor, a surgeon from the US, kagontebia ng'a gokorigereria abanto bonsi pi tobwate nyamira, we don't have.

Kero tokorigereria chifamiri ase abanto barwete America bare, chinyomba echi chiaga chiri chingiya sana. Chinyomba echi chiatoa omoyo, inche bono onyora, onyore omonto naro literally oga ase enyomba buna eyi ya omoamerica, agoteba ng'a inche kae ntete omochie one orabe buna abaamerika baria bagoteba ki? Barabeti omochie. Mwagerire abagusia abange bachire America, emechie emenge gusii ye yachire motwe ase eng'encho yokoira abana bande America. Abanto agho bachire America. Ase engencho yaino baria mwatang'anete oo, mwageretwe atware omoyo ng'a gusii nao tokoba. Kwamanya onyore omonto are risabu ime, ong'use amache, ong'use esitima, risabu ritanyare gotwara sitima nonya. Korwa abwo chijirani chiang'usa, entirely ekenyoro let alone ekenyoro gionsi pi, kiaba connected na amache na esitima ase engencho ya omonto oyomo omo America, ong'usete amache akang'usa na esitima.

Abande bakong'akera simbante ng'a mokwa, we want you to start charity programs ase abanto bakoacha chinyomba buna abande bagokora. Bakonya abataka nchera ende yonsi, ababoroka, abagaka. Buna bono omonto oyomo ang'akete esimi korwa America ante ng'a abagaka bachandekire ebinyoro ekonde teiyo okobakonya. Koranyore oyomo, ntebi, that is okay. But we want as much as you want ebinto bibe ebiya, bwati.